U jiena biex indunajt il-furnar min hu u x'inhu, u x'inhu, u x'inhu? L-ewwel darba li sifert. Meta mort sifert l-ewwel darba wara mort ġo fiera, eh, tbelli daw jaħsbu fil-furnar daqshekk. Eh, daw jaħsbu daqshekk. Meta, meta, meta mort l-ewwel fiera inti? Xi 38 sena. Kemm kien importanti għalik li sifirt? L-ewwel darba mort waħdi. Eh, mort waħdi. Għax kelli ħija kbir kien jagħmilli siefer biex titgħallem. Min kien jgħidlek hekk? Ħija l-kbir. Sewwa. Jgħidli siefer. U darba sebt li hemm fiera Milan, qedtlu mmorru, qedtlu hemm fiera Milan. Qalli missa ma nistax qalli għandi marra l-isptar. Kienet daħlet xi xerej qabel kien se jkollha tarbija u riedet tistrieħ. Għedtlu min ħa mmur qalli hemm int sejra hawn dexta? Għedtlu mmur u mort Milan waħdi. Fiex qabel ma mort ridt nqattel biljett. Ndunajt. U mbagħad il-bambir ried. Għax vera tittejruħu. Hemmhekk niltaqa' ma' għawġi ma' Srudexxa. Milan. U qatt miegħu. Fej l-airport? Il-fiera. Sewa. X'fiera kienet? Kienet daqsxejn minn kollox, imma kien hemm fuq il-forn. U tala fuq l-injam. U tajt miegħu. U ħadd idea u ta' fiera x'inhi l-ewwel net, ma nafx x'inhi fiera. U anki hemmhekk rajt il-furnar stmat. Dan il-massudaxxa kien jaf it-Taljan, kon nieħu l-isens tal-furnara, għaw, u l-għodda tagħna, u ngħidlu hekk u jistaqsi u jagħmel u jduru magħna u jistaqsu u jkellmuna, ħadt pjaċir. Tillaħwad hi x'differenza? Għax differenza qed tilfu n-nar stmat. Mbagħad meta mort il-Ġermanja l-ewwel darba iktar iġġennent. Mort liba. Issir kurkurzni, da skemmi kbira. Illum ġew it-tfal minn hemm ara llum. Mill-liba, Bassjan kien hemm. Meta rajt dik l-istima li furnar, Mill-A saz-Z jaħsbu fih mill-A saz-Z. Qed mela aħna. Van 50 lira titmu tqassam il-ħobż u titteħdem billi jew titħaddem il-mara u t-tfal u kollox. Aħna konna mhux tat-tielet dinja waqas tar-raba' waqas ħames ma nafx fejn konna. Għadna. Xi kien hemm affarijiet oħra li xxukjawk meta meta eżatt meta mort barra. Le din dan li kienet xokk kulturali għalija fuq li rajt it-tibdil li rajt minn hawn għalem. Xokk kienet, xokk. Għal-mod, mela, nimmaġna għal-mod kif qed tajt int kif jismaw il-furnat. Smat. Għat-teknoloġija, nimmaġna. Kienet differenti ħafna. Jina u Malta qabel ma sifirt l-ewwel darba xtajt magna slicer. Li rrid ngħidlek, di slicer li ġibta b'ġdida, wara xi snin kelli bżonn nirranġa ġabta xi nirranġa u ndunajna li kienet second hand. Rebuild. Mhux ta' barra taħqu bina, l-aġent Malti taħaq bija. L-aġent Malti kien jaf sajbieli. Raħaq. Qed tifhem? Għal firielek tajb, l-fieri tmur tixtri dirett tara bajnejk. Tagħżel jekk irrid nixtri dal-oġġett. Hemm sitta tmienja minnu xtara ta' ġiddi differenti. Kif kif tipproċessa xi ħaġa bħal dik meta jiġrilek xi ħaġa bħal dik li da suppost xa xtralek xi ħaġa aw biegħlek xi ħaġa ġdida. Ġdida. Imma fottik. Ejja. Serqek hu. Tħoss Tikkonferma- tħoss li serqek, tħoss li nqast inti tipo tħoss li nqast inti għax missek qatt iktar attent Le, ma jew jistajx. u Missu kien iktar raġel? U, u jmissu raġel, jena fimni. Kont u konfrontajtu fuqa? La, la, ma mur xandu. Taqta u daqsek. Taqta u mal-mejtin. Mal-mejtin. Mela, tlaqna?